Хәерле көн, мөхтәрәм тамашачыларыбыз! Эфирда Безнең кунак рубрикасының чираттагы чыгарылышы. Минем бүгенге әңгәмәдәшем, Россельхозцентрның район бүлеге җитәкчесе Фәнил Шәйхетдинов. Хәерле көн, Фәнил Шәрипович! Сәламсез. Ямьле җәй айлары да җитте, гадәттәгечә, авыл кешесе бу чорда бакча мәшәкатьләре белән мәшгуль. Фәнил Шәрипович, менә быел яңгырлар күп ява, алар бәрәңгегә зарар салмыймы? Апрельдән алып бәйенге 8 нче июньгә безнең зонада осадка уже йөздә 30 миллиметрга җитте. Кайбер кайбер авылларда ул тагы да күбрәк. Әгәр дә среднем алганда шул 130-140 миллиметрлар бездә. Ничек дип әйтсәк тә, хәзер бәрәңгенең уже чыгып килә. Бәрәңге бит инде ул безнең 21-29 көндә чыга. Төрле сортлар бар. Ранний, иртә өлгерә торган сортлар, средний һәм поздний сортлар. Бәрәңге Шундый культура, ул безнең икенче икмәк. Ул һәрбер нинең э, э, кешедә, авыл кешесендә чәчелгән инде. Нәрсә дип әйтсәң дә, бәрәңгегә быел фитофтороза чире китәргә бик может. Ул гөмбә чирләре инде, фитофтороза. Ул 70% хәл урожайны бетерә. Шуның өчен бар препаратлар обработать иткәндә хом, Менә шундый препаратлар белән абрап итергә. Биологический препаратлардан ризоплам бар, псевдобактерин бар. Алар бу биологик препаратлар безнең филиалда җитештерелә, алып эшкәртеп була. Заказ бирәләр, без авыл советларына җибәрәбез үзебезнең ниләрне барсында. Аннары нәрсә әйтеп киләсе? Бар тагы шундый чир септариоз. Септариоз листьев. Менә ул тоже ул коры елларда күпчелек күрсәтелә. Ну, бу нидә булырга мөмкин инде. Ничек дип әйтсәк тә, бәрәңгенең бит инде безнең үзенең бер корты бар. Колорадский жук. Менә бу колорадский жукка сипкәндә биолог шул препаратлар фунгицид основада препаратлар сибәргә кирәк бу чирләрдән каршы аны бер тапкырга түгел бер ике өч тапкыр сибәргә кирәк чәчәк атканча бутонизация вакытында һәм чәчәк атып беткәч Әгәр дә яшел массаны без бетерәбез икән, гөмбәчекләр белән без бәрәңге урожаен югалтабыз. Фитофтороза чире бит инде ул менә шундый, ул була бәрәңгедә дә булырга может уже, туфракта да калган булырга может. Ул уже уже сабаклар ни барлыкка килү, уже чир барлыкка килергә мөмкин. Аны кара кара түгел, коричневый төстә гөмбәчекләр яфракта була инде. Ул яфракта гөмбәчекләрне әгәр дә Бер ике-өч тапкыр сибәргә кирәк сезонга. Шул фитофтороз чире калмасын өчен ике атна алдан, ун көн, ике атна дип атыйбыз, бәрәңгенең сабагын чабып, аны бакчадан алып алып куйырга кирәк. Бу бәрәңгенең э, ни э, кожурасының катылыгына нитә инде, теге китереп чыгара. И бәрәңгенең сабагын алгач, калмый инфекция җирдә. Фәнил Шәрипович, менә бит инде Колорадо конгызына да кагылып киттек. Әйтик, былтыр кулланган препаратларны быел да шуларны сиптерсәң, Колорадо конгызы аңа ияләнмиме? Колорадо конгызы бит инде ул безнең хәзер 80 нче еллардан бирле бик авыр нидә инде. Хәзер, конечно, препаратлар бар. Престиж, табу, без аны уже бәрәңген агылып чәчә өлгерәләр дигәндәй бит. Хәтта күп кеше анарга бик ни булмаса да, но остаточный количество калмый. Ул безнең ни буенча кулланыла инде бу ниләр. Икенчедән, ни бар препаратлар, инсектицидный препаратлар, колорадо, системный препарат инде ул, егерме көн хәл алатар. Алатар, бар фитовером тоже. Менә ул препаратлар сипкән дә аларның нәтиҗәсе бик яхшы. Ничек дип әйтсәң дә, бар шундый препаратлар. Әгәр дә кишечник генә булып тегенитсә сразу, яңгыр яуса, юып алмаска мөмкин. Калаларның жугы уже елдан-ел өрәнә бара төрле препаратларга. Шуның өчен безнең ученыйларыбыз чыгаралар яңа препаратлар. Карарга кирәк баштан бәрәңгенең ничек килеп чыккан, күпме йомырка салган. Әйбәт, әгәр дә парук бар икән, уже сибәргә кирәк. Алар мондый җылы погодада уже бер атнадан полностью тишелеп, алар уже коңгызлар 2-3 көндә ашап бетерергә мөмкин. Һәм менә күпчелек кеше проволочник тевис шушы корттан интегә. Анардан ничек котылырга? Менә бу проволочниктан, беренчедән, кислый почвада ул бик каты ияләшә. Аннарысы күп халык хәзер бәрәңге бакчаларына чәчә башладылар. Э, бераз моноголитка, шул моноголитка асларында алар бик күп ияләшә, аларга ул курым. Обычно менә пырыйлы булган кырларда бик күп проволочник була инде. Болар белән көрәшү чарасы шул, Монда беренчедән севорот дигән нәрсә бар һәрбер нидә. Әгәр дә бакча мөмкин була икән, берәр ел бер площадьына горчица чәчеп, икенчесенә менә икенче елны шул кырны ял иттереп, шул урынга бәрәңге утыртып та була бу чаралары буенча. Аннарысы Көрәшү чараларыннан бар Әгәр дә бәләкәй участоклар икән, шул ук рәтенә табу салып була, 10 миллилитр, 10 литр суга салып, сибеп чыгып, алай да бетерәләр. Бар э, метаризин дигән препарат безнең Россельхозцентрда җитештерелә. Шул препаратны сибергә мөмкин, ул үтерә тоже ниләрне, проволочникларны. Өченче ысул, так, проволочник, Мин нәрсә дип әйтеп китәр идем, только севооборот белән эшләргә кирәк. Севооборот. Бәрәңгене, допустим, ун сутый икән, частьсен аның өч сутыена әйләндереп торырга кирәк. Гомумән, бәрәңгедән мул уңыш алыйм дисәң, ничек эшкәртергә кирәк аны? Иң беренче монда җирне әзерләү, әйбин. Без бит инде өйрәнелгән, һәр елны бер урынга бәрәңге утыртабыз. Бәрәңге үзе белә бик күп элементларны җирдән ала. Ә без аны яңадан кертмибез ул элементларны. Мин монда әйтер идем. Менә кем булдыра ала черемә, навуз белә, әйбәт. Кемнәр ашламалар, монда ашламалардан кирәк обязательно азофоска. Ә чәчәк аткан вакытта калин, калин белә фосфорный удобренияләр кирәк. Иң беренче булып аннарысы җирне әзерләп бетергәч, безгә орлык Без орлыкны алыштырырга тиеш. И яхшы орлык белән генә чәчәргә тиеш. Орлыкта бик күп чирләр саклана. Шуның өчен калибровать итеп, без күзләрен карап, күзләрен карап, фунгицидлар белән эшләп чәчәргә тиеш, әгәр дә моңлы уңыш алабыз дисәк инде. Э, моңлы уңыш алыр өчен бит инде чүп беләннәреннән арзану кирәк. И ике тапкыр акучы итәргә кирәк. Әгәр дә коры елларда булса, инде поливай итәргә кирәк обязательно. Рәхмәт яусын, Фәнил Шәрипович, әңгәмәгез өчен.